Ndi khou vha resha dzinani ḽa Mutshidzi washu Yesu Kristo. Amen. Ndi khou ṱoḓa uri ri ite thabelo musi ri sathu bvela phanḓa na tshumelo heyi. Nga ri rabele. Dzinani ḽa maanḓa a Murena Yesu Kristo wa Nazaretha, Mudzimu wanga ri khou vha livhuwa nga matsheloni a ḓuvha heḽi. Ri khou livhuwa tshilidzi tshavho, ri khou livhuwa vhuhulu havho, Ri livhuwa vhukonani ha Muya Mukhethwa, ri livhuwa uri vhone vha ya fulufhedzea, vha Mudzimu nṱha ha midzimu yoṱhe. Khotsi ra maanḓa oṱhe, ri a vha livhuwa ngauri Mudzimu wanga vho ri fhe mufemo na nga matsheloni a ḓuvha heḽi. Khou rabela tshi ri Mudzimu wanga ri kha ḓi vhala ipfi ḽavho, nga vha fhaṱutshedze musi ri sathu ḽi vhala. Nga dzina ḽa maanḓa a Murena Yesu Kristo, ḽi vhe ipfi ḽi vhofholaho matshilo ashu, mimuya yashu, ḽi vhofholaho zwoṱhe zwo ri vhofhaho. Nga Kristo Jesu ndi a vha livhuwa. Amen. Ndi khou ṱoḓa uri ri ambe nga mafhungo ane a wanala buguni ya Vhakorinta vha u thoma. Ndima ndi ya ṱhanu na nthihi vese ṱhukhu ndi ya 9 na 10 dzine dzi tshi vhaliwa dzi ri. Kani a ni zwi ḓivhi uri vhavhi a vha nga vhi na tshavho Muvhusoni wa Mudzimu na khathihi? Ni songo ḓifhura. Ḓivhani uri hu dziphombwe, hu vharereleli vha midzimu, hu vha u ṱalana, hu ane a tenda u itwa musadzi nga munna ngae na onoyo ane a mu ita zwenezwo, hu mafobvu, hu vha funesaho lupfumo, hu zwidakwa, hu vhasasaladzi, vhoṱhe a vha nga vhi na tshavho muvhusoni wa Mudzimu. Ndi khou ṱoḓa uri vha ṅwale na bugu ya Vhaefesa ndima ndi ya ṱhanu vha i vhale u bva kha vese ṱhukhu ya u thoma u swika kha kha 20. Ndi khou tama uri ri ambe nga mafhungo ane a ri u vha na mukovhe muvhusoni wa Mudzimu. Hafha he ra vhala hone kha bugu ya Vhakorinta i ri. Kani a ni zwi ḓivhi uri vhavhi a vha nga vhi na tshavho muvhusoni wa Mudzimu na khathihi? U vha na tshaho muvhusoni wa Mudzimu ndi u vha na mukovhe. kha muvhuso wa Mudzimu. Zwino nṋe nga matsheloni haya ndi khou ṱoḓa u amba nga zwiṅwe zwa zwiteṅwa zwine zwa nga ita uri ri vhe na mukovhe muvhusoni wa Mudzimu. Ndi khou ri vha songo fhela mbilu vha vhale na bugu ya vhakolosa ndima ndi ya vhuraru ndima na ṱhukhu ya vhuṱanu. mafhungo ane nda khou ṱoḓa uri dededzane ngao shaka ḽanga ndi a uri u vha na mukovhe muvhusoni wa mudzimu ndi thabelo yanga uri vhone vha vhe na mukovhe kha muvhuso wa mudzimu vha litshe u vha na mukovhe fhano shangoni hone vha tshi khou yo lozwa muya wavho. Ndi khou ṱoḓa uri ri dadamale kha zwiteṅwa hezwi zwine nda ḓo zwi vhala, tshiteṅwa tsha u thoma Bivhili yanga i ri kha ri ile zwithu zwi tevhelaho. Ra zwi ila zwi ḓo ita uri ri vhe na mukovhe ngafhi Muvhusoni wa Mudzimu? Bivhili yanga i ri kha ri ile vhupombwe, kha ri ile zwa vhuaḓa, kha ri ile u funesa lupfumo, kha ri ile zwiito zwi shonisaho. Kha ri ile nyambo dzi sa ḓivhalei dzi si na mushumo. Kha ri ile maṱamba. Kha ri ile u rerelela midzimu isili. Kha ri ile vhudakwa. Zwi amba uri tshipiḓa kana tshiteṅwa tsha u thoma tshine tsha nga ita uri ri vhe na mukovhe muvhusoni wa mudzimu ndi u ila u ila ndi zwa ndeme shaka ḽanga ngauri hezwi ri tshi khou ila hezwi zwo vhaliwaho ndi zwithu zwine zwa ri shata dzitshika ende muvhusoni wa mudzimu a u ṱoḓi muthu a re na dzitshika zwi amba uri ri tea u tshila ri tea u tshila vhutshilo ha u ila Tsha vhuvhili, kha ri tshile sa vharetshedzani. Muthu a re tshedzani ha dzumbami ngauri u tshedzani, zwoṱhe zwawe zwi a vhonala, a hu na zwine a zwi ita o dzumbama tshiphirini. Ndi zwine nga zwe nda kho ri uri ri vhe na mukovhe muvhusoni wa mudzimu kha ri tshile sa vha re tshedzani ngauri ri tshedzani Yeso Khristo o ri bvisa ḽiswiswini a ri dzhenisa tshedzani tshawe. Tsha vhuraru ndi u livhuwa Mudzimu. Kha ri litshe u gungula, ri dzule ri tshi livhuwa Mudzimu. Hu na zwinzhi zwine vha zwi vhala kha vhutshilo havho, vha ḓo zwi vhona uri zwo tea uri vhone vha livhuwe Mudzimu. Vha bve kha lugungulo lwa u gungulela uri hu na zwe Mudzimu. a sa thu vha itelaho zwone. Tsha vhuṋa, kha ri dzule ri tshi londolosa zwithu zwi takadzaho Mudzimu. U dzula ri tshi londolosa uri tshi takadzaho Mudzimu ndi tshifhio zwi ḓo ita uri ri vhe na mukovhe muvhusoni wa Mudzimu. Mm. u ita zwithu zwine mudzimu vha zwi funa ngauri ri a zwi ḓivha zwa uri tshi zwi ita mudzimu vha ya takala zwi ita uri mudzimu hu si na nga iṅwe nḓila vha ri fhe mukovhe kha muvhuso wavho tsha vhuṱanu Kha ri sedze kutshilele kwashu. Ri litshe u tshila sa matsilu, ri tshile sa vha na ṱhalukanyo. Hmm? Shaka langa, Bivhili yanga i ri kha ri litshe u tshila sa matsilu. ri tshile sa vhathu vhane vha vha na ṱhalukanyo ndi musi vha tshi khou tshila vha tshi khou sedza kutshilele kwavho kutshilele kwavho ku ya takadza mudzimu na ku ya ita uri vho vhe na vha vhe na mukovhe kha muvhuso wavho na Hmm? arali muvhuso wa mudzimu u 100 percent hu tshi ṱoḓea vhathu vhane vha nga ṋewa mikovhe ya u swika u 100 percent vhone vha nga vha na tshipiḓa na kha mukovhe wa mudzimu vho sedza kutshilele kwavho hmm? tsha vhuṱanu na vhuthihi number six kha ri dale muya mukhethwa muya mukhethwa shaka ḽanga ndi mudzimu muya mukhethwa ra ḓala ngawo ri vha ro ḓala nga mudzimu ri vha ro ḓala nga yesu and ra ḓala muya mukhethwa ro ḓala nga yesu ro ḓala nga mudzimu zwi nga si konadzeye ra sa vhe na mukovhe muvhusoni wa mudzimu Ndi thabelo yanga matsheloni a ḓuvha ḽa ṋamusi uri mudzimu vha ri thuse muya mukhethwa ri ḓale ngavho ri kone u vha na tshipiḓa ri vhe na mukovhe muvhusoni wa mudzimu zwi nga ri pfisa vhuṱungu vha nga pfa vhuṱungu na vhone muṋe vho shuma vha fhedza vha sa wane mukovhe zwino riṋe ri tea u dzula ri vhathu vha londotaho vha sedzaho zwi takadzaho mudzimu ri itese zwezwo ri litshe u ita zwi takadzaho riṋe na vhathu vha ḽino ḽifhasi ri bve kha maṱamba ri bve kha kutshilele kuvhi ri bve kha zwa vhuyaḓa ri litshe vhupogwe ri litshe dziṱhalano hmm? ri bve kha zwa vhugei na vhulesibiyeni we ye ri shaka langa dzimu nga vha ri farise vha ri konise ri vhe na mukovhe kha muvhuso wavho kha ri ite tabelo baba dzinani ḽa maanḓa murena yesu kristu wa nazareta ri khou vha livhuwa murena vho amba na mbilu dzashu vha amba na mimu yashu vha amba na ṱhalukanyo dzashu mudzimu wanga vha ri ṋea maanḓa na nḓivho ya u ḓivha zwa uri ndi mini zwine ra nga zwi ita uri vhone vha ri ṋee mukovhe kha muvhuso wavho ri ya vha livhuwa murena tshiremu ya mukhethwa nga vha ḓale kha riṋe zwino na u isa nga u sa fheli nga vha fhaṱutshedze muthetshelesi muṅwe na muṅwe amen.